Ka fa, tutan exam nan phitmi zeidahlo zapi te cun sawmkua faifai cu ka ngah u. Hi sawmkua lawng cu kankhah cu pathumnak ka ngah. Hi kan inn thlang hna an fanu hna ah cu mark zakhat lawng te ngah cu. Amah bantuk in nak zakhat nga ding naa zuam ve hau caw. Hana hrim na tai hau caw. Inn chak thlang te kan um me he. Inn thlang hna cu inn chak nih tai ding si caw tak tia cun. Mah ruang ah khan hana zeitin dah a cawl cang zeitin dah ca a zoh timi pawl khan na ngiat peng hau. Hana an na tai hau. Mak zakhat na ngah peng ve hau. Paksa lawng pai cun ko cu. Paksa lawng aa dang ta hlah. Hana hrim na tai hau. Pakhat a kal heinhnik. Kan o leng a suak ta le ka te. A leng chuak peng, a leng chuak peng mi hi zei hen si? Na ta ha hin ni lau hrim lo. Na upa cu atu USS scholarship anga mi hna he inn te hen a umi ca te he a zau peng. A nu bia hi a ngai cu. Ma ruang ah hin ma ti ti hin a ngah mi si cu nang cu sa lo. Leng chuak peng, leng chuak peng zei hen si me he? Hruah bak in a har cang. Chimh zong in chimh khawh si lo. Na upa a ṭhatnak i maw cheuhra khi cheukhat ti tal khi tluk ve lo ma tluk zeitluk dah ṭhat hna nang cu si lo. Hi ti rumro leng nifatin ni leng chuah peng. Zekheu zeitik dah ka chuah le zeitin dah ka um le ti lawnglawng. Na ṭa na tluhnak hrim hi zeihmanh um lo na nilawhnak zong zeihmanh hi um lo. Ka nu. Kan nu ta hla um ri na thil hruk in na hmu ma he leng na chuah hin zei tik hmat ah asam zong na hruk bala atoi tete na bong bin hai zau to he uico nih a hrun di a tlek di mi bantuk atoi mi long te atu leng va chuak law dor na phat hna na na bong bi zong ha di te le khuaruah har bak hin a si a sullam zong um lo bantuk thil hruk hi kan khrihfabu chairman a fanu a sung hna chite a thil hruk te he le a chuah lai hen a sam te he tere map ten a sia a tem hi te he tere map ten le te he cho zau a do ning nang cho salo na thil hruk he he a toy rum rau na angki ne le toy na bong bi ne le toy na lang di te le min sinonga he hi bantuk ke nu la pa zong thang na kan chiat Na thilhruk hi a tawimi rumro, a tawimi rumro mi zoh awk tlak lo in hin na um. Lungrawk bak hi na sa ko. A hnu cu mah lawng te mah lawng te. Ka bia na ka le te tu he. Kan le kan le lo. Kan hnu zer i mo ma da de liao i kan Krifa bu i ngun kang a fanu Miriam a chimi kana thei ma. Thak thei zong ngai zong ngai bal lo. Mai a chimmi cu kai ka nun chung a ka tua lo ding mi cu ka nu le ka pa bia el lo ding a ti cu. acu salo nang cu ka khat kan tia ka ni na ka le ka ni ka tia ka nga na ka le hi bantuk fa he thlachuah na thlachuah zong pit te la na ka le lang mang hin chun midang fa zeitin da an um zeitin da an nu lam pa han ne chon biak timi zong he zau pa na acu silo nu le ne ka khat chima ka khat le ve ka ni chima ka nga le zeitin na duh nak se ma he chip ni la har em em omi dang nu la pa bantuk chu salo amma bantuk chung ka save kau le hen cho tahchunh lawng te ka ca e na te in khang hai fanu e na te ahcun chairman na men lo e tami fanu zong na ka tahchunh ma lawng sala ngun keng no fanu e na te keng lo fanu e na te ma belte na ka tahchunh zai tin da ka form ti le zai hman zong ka form ti lo cho in zong um he ka form no tahchunh lawng te tahchunh lawng lawng te